Ничек кенә үзгәрсәк тә, кайда һәм ничек яшәсәк тә, без һаман шул хатын-кызлар күзенә карап яшибез. Алар исә үз чиратында вакыт дигәнгә әллә ни исләре китмичә, һаман уңайны, яңаны, матурны яраталар һәм безне дә шуларга гашык иттерәләр. Дөнья үзе дә хатын-кызга ярар өчен тырыша-тырыша алга атлый, нәфислеккә омтыла. Көттерәсез, кызлар, көттерәсез. Мин инде борчыла башлаган идем. Ул булмагандыр бит алай-болай. Урамда шундый матур итеп кар ява, кызлар. Уйлана-уйлана барып, вакытны да онытып җибәргәнмен. Ачуланмагыз инде. Ә мин кунакта идем. Гаҗәп көчле ихтыярлы бер кыз белән таныштым. Аның язмышы бик гыйбрәтле. Чаллы шәһәрендә яшәүче Римма Карамниса белән мин инде күптән таныш. Аның шигырьләре күпләргә рухи азык бирә. Үземә шундый максат куйдым, Аллаһы Тәгалә турында кешеләргә аңлатырга дип. дөнья белән бәйле иттереп, динне дин ягыннан гына түгел, дин күзлегеннән генә түгел, мин бит инде хәзрәт түгел, мулла түгел, хатын-кызга инде дәгъвәт кылырга ярамый, но әмма дә ләкин шигырьләр аша юк дигән сүз җук, шуңа өчен шундый вазыйфа алдым үз өстемә. Шигырьләрегез искиткеч, Римма Карамниса, аеруча менә бу Җанның аягы юк дигәне тәэсир итте. Шигырьнең инде үзенең тарихы бар. Мин таныштым ике мең бишенче, ике мең алтынчы елларны бер инвалид кыз белән. Аяклары йөрми аның. Рафина исемле кыз ул, Рафина Вафина. Без инде синең белән, теләсәң, мин аны таныштыра да алам. Тормыш дигәнең адәм баласын төрле яклап сыный икән ул. Язмышлардан узмыш юк дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Кеше үз башына кайгы-хәсрәт төшкәч, Чарасызлыктан нишләргә белми калган чакларында әйткәндер бу сүзләрне. Ә кайгы хәсрәт дигәнең берәүдән дә сорап тормый шул. Ишегеңне шакымыйча гына килә дә керә өеңә. Рафина Вафина Минзәлә педагогия училищесын тәмамлап, Тау асты байлар авылында 2 ел мәктәптә укыта. Ә 1993 елда фаҗигага юлыга. Авариягә очрап, умыртка баганасын сындыра ул. Инде менә 20 елга якын аның аяклары йөрми. Язмышым Фәнис Яруллиныкы кебек булыр кебек тоелды менә миңа. Аннан соң теге мендәргә капланып елаганымны үземнең хәтерләмим. Менә аяксыз калуыңны беләсең бит инде, уже кайсыдыр дуслар инде төшеп калалар, сөйгән ярлар инде алар китәләр. Аларны калсын да димәйсең, чөнки

Бу аның шигырьләрендә чагыла. Үземнең бер шигырь юлларым бар. Язмыш белән бергә ялгышны бер савытка салдым. Әйтмәсеннәр диеп ялгышкан. Егыласын белсәм, салам җәяр идем, узып булмый икән язмыштан. Тормыш көрәш диләр. Шул көрәштә җиңәр өчен кулыңа корал бирәләр. Ул коралның исеме сабырлык. Ә сабыр булырга аны Римма Карамниса өйрәтә. Чөнки Римма апа китап белән генә сөйләми. Ул үз теле белән, үзенең эчке дөньясы белән, үзенең менә үз-үзен тотышы белән, шуның белән үрнәк. Үземдә менә шундый көч сиздем. Җаннан да көчлерәк нәрсә юк, чөнки җан Аллаһ Тәгаләдә. Аллаһ Тәгалә бер бөтен һәм ул һәрбер кешедәге җан Аллаһ Тәгаләдән килгән очкыннар. Без Аллаһ Тәгалә эчендә. Менә син шул вакытта үзеңне шундый көчле итеп сизәсең. Рафинада ир-атларга хас холык. Агачтан, саламнан, суган кыякларыннан төрле композицияләр ясый. Синең, Рафина, монда күлгәзмә кебек, әйеме? Син боларны үз кулларың белән ясыйсыңмы, уыл? Әйе, Лениза, мин менә боларны үз кулларым белән ясадым. Менә болар һәрберсе тукмак кисәгеннән кисеп алына, бисветный лак белән катырыла. Бүгенге көндә Рафина заман таләбе булган интернетны үзләштерә, намаз укый һәм гөлләр үстерә. Бер буш вакытым да юк, ди ул. Шушы өй алдында үскән ачы балан, әйтерсең, гаиләдәге һәрбер кешенең язмыш ачысын үзенә сеңдереп үсә. Рафина да балан ярата. Гөлбакчада аны үстерә, ачысы да аңа балдай татлы, язмышыдай аны үз күрә. Кызлар, беләсезме, 1810 елларда одеколон Европа парфюмериясендә иң популяр бизәнү әйберсе булып саналган икән. Шулай шул, мин дә укыдым аны. Ул вакытта одеколонны хәтта хатын-кызлар да кулланган. Кызып-кызып сөйләшүебез барышында, Илсөя, син берничә мәртәбә күлмәгеңне рәтләп алдың. Ә син, Линиза, гел-гел чәчеңә кагыласың. Сез икегез дә читтәгеләрдән игътибар сорыйсыз. Безнең Гөлия психологка дәрескә барам дигән иде. Бу шуның нәтиҗәсе. Ой-ой. Опасно моның белән хәзер әйме? Әйе, ишарә хәрәкәтләр белән өйрәнеп йөрим. Бу эшмәкәрләргә генә түгел, кызлар, сезгә дә кирәк булачак. Бизнес өлкәсендә уңышка ирешер өчен хатын-кызга профессионал осталыгы, эшне оештыра белүе генә җитми. Эшмәкәрнең үз-үзен тотышы, кеше белән мөнәсәбәте дә мөһим. Бу җәһәттән ярдәмлекләр, дәреслекләр дә шактый. Укы, өйрән генә. Ә мин турыдан-туры таныш психологымнан дәрес алырга булдым. Бизнес эшенә керешкәнсең икән, син үзеңне матур һәм ягымлы тотарга тиешсең. Һәм шул ук вакытта партнерыңның кәефен дә тоемларга кирәк. Белүемчә, моңа өйрәнергә була. Әлбәттә, кеше телдән әллә нинди сүзләр сөйләшеп, сезне рәхәтләндереп, теләсә нәрсәгә инандырырга мөмкин. Ләкин әгәр дә сез күзәтүче кеше икән, сез инде рәхәтләндереп, аның тән хәрәкәтләре аша аның нәрсә әйтергә теләгәнен рәхәтләнеп аңлый аласыз. Һәм бу сезгә үзегезнең әңгәмәдәшегезнең позициясен аңларга да һәм киләчәктә бу әңгәмәдәш белән сөйләшүне дәвам итәргәме яки туктатыргамы һәм башка төрле хәрәкәтләр ясауны бу инде сезгә хәбәр бирә. Әңгәмәдәшчеләрнең икесенең дә ачык, бер-берсенә дустанә, матур мөнәсәбәтләрен күрәбез. Әңгәмәдәшчеләрнең берсе җитәкче ролендәгесен, димәк, өстенлек итү позициясен күрәбез. Ул үзенең әңгәмәдәшчесенең кулының өстенә куя һәм өстенлек итә. Менә бу кадрларда инде сез агрессив рәвештә этеп җибәргән моментларын күрәсез. Миннур ханым, иратлар очрашканда күрешә, ә бит хатын-кызлар кул биреп күрешмиләр. Бу очракта ничек? Иң беренче, әлбәттә, кием кыяфәтеннән тора. Әгәр дә инде ул э, пиджаклары ачык рәвештә булса, бу ачык позициядә син аны кабул итәргә әзер дигән сүз. Һәм шушылай ук э, кеше инде сиңа карата иелебрәк эмпатия күрсәтә икән, бу кешенең сине тыңларга әзерлеген күрсәтеп тора. Кулын колак яфрагына тидерә һәм муен артларына тидереп ала икән, димәк, бу кеше сезнең сөйләмегезгә карата аның мөнәсәбәте негатив. Беренче позициягә ошаган һәм кулларын авыз янына куя, борын өстенә куя, авызларын каблый, яңадан шушы ук хәрәкәтләрне кабатлый икән, бу инде аның әңгәмәдәшчегә карата булган мөнәсәбәтен булды, җитте, тукта дигән кисәтү ясау формасындагы негатив мөнәсәбәте. Әңгәмәдәшегез бармагын шушылай куя һәм йодрыгы өйнәлгән икән инде, бу инде сезнең сөйләмегезгә карата кисәтү ясый. Әкрен генә э, менә шушылай кулының астын капшап тора, ләкин бер кулы тиңәлгән йодрыкка бу инде сезнең әңгәмәдәшегезнең э, яшерен рәвештә сезгә карата агрессив мөнәсәбәтен күрсәтә. Бу иң куркыныч позицияләрнең берсе. Миннур ханым, ә менә сөйләшү нәтиҗәле булсын өчен әңгәмәдәшчеләрнең арасы күпме булу роль уйныймы? Без коллегалар икән, хезмәттәшләр икән, ул очракта безнең арабыз э, территориясе, димәк, 40 сантиметрдан 80 сантиметрга кадәр булырга мөмкин. Тулаем алганда формаль аралашу гына икән, бу инде чыгыш ясаучы кеше үзен, димәк, аралашучыларыннан бер метр, бер метр ярым ераклыкта куеп, ул аларга нәрсәдер җиткерү максатыннан ул аларны публика хезмәтендә генә кабул итә. Глобаль алган вакытта инде бер кеше чыгыш ясый, ә калган бөтен кешеләр дә тыңлый, монда инде ике метрдан да күбрәк ара, кабул ителә. Мин бүгенге дәресне аңладым. Миңнур ханым, шулай да, әйдәгез әле, ныгытып алыйк әле. Менә хәзер без сезнең белән әңгәмә корабыз һәм шушыны психология телендә анализлап алыйк әле. Сезнең э, менә шушылай утыруыгыз э, күпмедер дәрәҗәдә ашыклык дәрәҗәсен, ашыклык позициясен күрсәтә. Кулыгызны шушылай диван артына куюыгыз, э, миңа таба иелеп торуыгыз, болар барысы да эмпатия күрсәтүегезне белдерә һәм ачык позициядә икәнегезне аңлата. Димәк, безнең әңгәмәбез нәтиҗәле, продуктив һәм бер-беребезне аңлауга китереп чыгарачак. Шундый рәхәт сезнең белән, кызлар. Ләкин бүген озак утырып булмас, ашыгам. Ашарга пешерәсең, өй җыештырасың, дәрес карыйсы бардыр инде. Ой-һой, Рениза, алай гына микән? Илсөя әле ул әллә нәрсәләр планлаштырып йөридер. Без хатын-кызлар һәрвакыт матур булырга тиеш, ялкауланырга ярамый. Гаепләмәгез инде, ярыймы? Киттем мин, ашыгам. Иртәгә бәйрәмгә барасым бар. Шуңа күрә чәчемнең әзрәк бераз төсләрен яңартып аласы иде һәм инде очларын да әзрәк кыскартып кисеп алырга кирәк булыр. Иң элек буяуларыгызның сыйфатын беләсем килә, шулай ук куллана торган мусс лакларыгызда да спиртлы өстәмәләр микъдары азрак булсын иде, алар чәчләремә начар тәэсир итә. Ярыймы? Әйдәгез, башта сезнең чәчегезгә кирәкле төсне сайлыйк, яңадан инде чәчегезгә начар тәэсир итми торган әйберләр белән сезнең чәчегезне ясарбыз. Сезнең монда көрән төс булган, әйдәгез сорырак төс сайлыйк сезгә ачыграк битегезне ачсын өчен. Яхшы, мин риза. Сезгә башымны шанып тапшырам мин бүген. Хәзерге көндә бик ак төсләрне кулланмыйлар. Әзрәк кенә сезнең чәчегезгә аксыл төсләр биребез, йөзегезне ачсын өчен.

Ул безнең ламинирование дип атала. Һәм ул чәчнең краскасын озак саклый. Һәрбер чәч безнең каплана жидкий шел һәм протеин белән. И бу услугадан соң чәчегез ялтырап һәм йомшак булып кала. Ә салкыннарда чәчне ничек сакларга?

Чәчтә кремдер берәйне средство булса, не смывающий, ул беренче чиратта средство действие итә. Яңадан гына чәчкә. Син Мәскәүләрдә йөреп кайткач, әйме, чит илләрдәге хатын-кызлар белән безнең илләрдәге хатын-кызлар чәчләренең тәрбияләү буенча аермасы бармы? Аермасы тәрбияләүнең аның юк. Балидер, индидер яклары бар бит. Аларның чәчләре һәрвакыт ялтырап тора. Алар даже үземнең апам кайтты. Көндә чәчләренең төпләренә кокос май сөртәләр. Көндә. Хәзер без сезнең белән ярты сәгать утырабыз. Укытып чакырыгыз, бушагач сезне чакырырбыз. Ярар, рәхмәт. Соңгы елларда никтер э, яшь кешеләрнең дә чәче агара. Минем дә бар алар инде, ни- нишлисең инде. Шуңа күрә ай саен салонга йөрергә туры килә. Ай саен монда килеп чәч буятам. Ой саен дисез, ул алай бик зыянга килмиме соң? Нишлисең инде, матур э, күренесе килә бит. Бүтәнчә булмый. Борчылдыра шул, яшьләрдә дә ак чәчләр бар хәзер. Ул инде экологиядән, безнең тукланудан килә инде. Чәчегезне шампунь һәм кондиционер белән юдык, хәзер кайнар качу белән очларын кисәбез. Кайнар качу безнең киселгән чәчне өтеп ала һәм шул кискән урын ике-өч айга саклана, үстергән кеше өчен инде бик әйбәт. Лак белән фен бергә барганда төбенә эләккән лаклар кайнар воздух белән зафиксируется. И сезнең күтәрелгән чәчләрегез көне буена җитә. Бу минем бүгенге сездә матурлануым күпме бәягә төште инде? Бергә чәч кисү белән быел 2000-2100 лар чамасына чыга. Беләсеңме, Лиза, Чаллыда Өйләнүчеләр саны елдан-ел арта икән. Ә иң затлы туйларны татар продакшн егетләре оештыра. Быел 100 артык пар кавышкан. Бу татар продакшн егетләренең тырышлыгы белән төзелгән гаиләләр саны турында гына сүз бара. Әлбәттә, оештыручылар хәл генә җыйсыннар әле, туйлар тагы да күбрәк булачак. Хәр җомга, хәр шимбә инде бер ел э, ял иткән юк. Хәр вакыт яшьләргә э, Кәефләрен күтәрәбез яшьләрнең. Шулай торып яшибез. Барысы да КВНнан башлана. Аннан Шәкшәк пати. Ә хәзер инде татар продакшн егетләрен хәр өйдәблеләр. Чөнки алар кәеф, бәйрәм алып киләләр. Но для общего веселья всегда выбираю я Татар Продакшн. Отлично!

Сер итеп кенә әйтәбез, туйлары күптән үтсә дә, әлеге кәләшләр һаман да туй күлмәкләрен салмыйлар ди. Чөнки ул матур, минеке. Лилиянең тормыш иптәшендә күрәсе килгән иде. Ир күзле ул. Бактың исә кәләшнең ире алып баручы Рамил Әгдиев үзе булып чыкты. Бергә җыелуның иң күркәм ноктасы ул, әлбәттә, бүләк өләшү иде.